Ол бычаап ляп бардыҥ кэллиҥ диэн буолбат. Оҕо сааһым ыараханнык ааспыта. Еще соҕотох аҕа уола. Бэйэҥ эппитиҥ үчүгэйдик буруйсуйду кэпсэтэрбиттэн. Бу биир, икки, үс. Начинай. Түөкүннэн Михаил Егорович. Чэ мин аам бастакыбын маннык артыыстартан интервью ылабын. Хэтта интервью диэн кэпсэтии буоллаҕа дии. Онон эйигиттэн ыларбыттан мин наһаа долгуйа Михаил Егорович. Отон оннук диэн буолбатах хаам эн да би театрбыт буоллаҕына хаамай ытыктанар, аҕа аастаах киһибит буоллаан дии. Онон эн хайдах бу артыыс идэтигэр кэлбиккиний хайдах бу мин артыыс буолар эбиппин диэн санаа үөскээбитин баһаалыста кэпсээр дьэ маннык мин бэйэм хаҥалас улууһун Торой Малдьаҕар Бөртө диэн ааттаах нэһилиэккэ төрөөбүтүм Тыһыынча тоҕус сүүс төрдүөннүү сыллаахха мин ийэм үөрэҕэ оһуох эмээхсин наар остуорастаан айаҕын ииттибит эмээхсин кини балыыһаҕа туох баар сиэс тэрэнньэҥкэ остуорас оһох оттооччу ыарыһахтары бэрибээскилээн игиннээн үлэлээбитэ Ол мин ити балыыһаҕа олорор кэммитигэр мин ону кыра буоллаҕым дии первый второй класстарга үөрэммитим онтон ийэм бииргэ үөскээбит доҕоро аймаҕа кэриэтэ наар балтым диэн ааттыыр ксенофонтоптар дойдуларыгар тиит арыыга быһаҕас диэн учаастакка олорбут ыаллар. Минем ол Николай Дмитриевич Платонову кытта бииргэ оонньоон улааппыт киһи. Ол киһи үөрэхтээх учуутал. Династия Платоновтар Хаҥалас улууһа Бэккэ диэн үчүгэйдик билэр учуутал ыаллар. Кини оҕолорун кытта мин аны туран Булгуньахтаахха көһөн кэлэбит. Николай Дмитриевич балтым манна биһиэхэ кэлэҥин үлэҥ суох буоллаҕына, кэлэҥин биһиэхэ интэрнээккэ үлэлиэҥ этэ диэн. Онон биһиги Бөртөттөн Булгуньахтаахха көһөн кэлбиппит. Онно кэлэммин Булгуньахтаах оскуолатыгар үөрэнэ киирдим. Онтон Алтыс сэттис кылаастан ыла буоллаҕына драмкружок диэн оскуолаҕа үлэлээн киирэн барбыта. Ону Матрена Васильевна Зырянова диэн оскуолаҕа географияны, биологияны, элбэх предмети үөрэтэ. Булар оннук буолар. Учууталлар да аҕыйахтар уонна оннук билиэни солбуйсаллар бэйэлэриттэн хайдах хатанарынан диэбит курдук. Ол учительница Матрена Васильевна Зырянова миигин драмкружокка ылар Ол аата бэлиитии көрдөҕө дьэ бу оҕо кырдьык артыыс буолан эптэх диэн көрбүтэ буолуо дии. Мээнэ ылбат буоллаҕа дии иһин биир. Да ким билэр тоҕойун. Эбэтэр бэйэн олох Оннук бытан но мин оннуттан сразу оскуола оту тугу учуутал эппитигэр аа сөбүлэстэҕим дии. Аны туран Ол Матрена Васильевна мин ийэбинэн наһаа үчүгөйбаатык сыһыаннаһаллар этэ. Мин ийэм наһаа үчүгэй ынахтардаах. Ынахтарын наһаа таптыыр, элбэх үүтү үүр этэ. Онно учуут, элбэх учууталы үүтүнэн хааччыйар этэ ийэм. Онно үөрэппитэ. Тугу оонньообуккуна холобура, Михаил Егорович? Тимофей Сметанин Егорович Чааринигэр Ниэмэ саппыссыара буолбутум. Тыы. Онтон ханнык эрэ революционнай спектакльга быһа тардыытыга бандьыыт буолбутум. Онно хас саастааҕа тигиний? Уон үс, уон түөрт ааа итиннэ саастаахпын. Аны туран буоллаҕына ийэммин аһынабын. Тоҕо диэтэххэ оскуолаҕа туох да нарыктаах элбэх үлэни үлэлээн муҥнанар ону бииргэ төрөөбүт эдьиийбинаан Сууралыын паарталары сууйабыт биһиги эбээһинэспит аны туран эдьиийим отон эдьиийим буоллаҕына ийэтин батыһыгын муостаны кытта сууйар мин буоллаҕына мас мастыыбын мас хайытабын уонна ол оскуолаҕа баар оһохтору былыргы оһохтор төгүрүк оһохтор ол оһохторо оттоҕун аа көтөҕөн киллэрэ киллэрэ таһырдьаттар онно ту уончалаахпын уон биирдээх оһоҕун аны өрүстэн буоллаҕына элбэхтик биэдэрэннэн уу таскайдыыбын ийэм элийдээх муостабы үйэригэр наада буоллаҕа дии ол сыынан кырдьыгынан эттэххэ оҕо саһым ыараханнык ааспыта. Ону ыйы эмиэ ол Николай Дмитриевич барахсан було ийэм балтым диэн ааттыыр киһини учуутал миигин интернакка туохтууллар ылаллар. Онно интернакка мин дьэ бараммын ийэбэр кэтэ бара сылдьабын интернакка улааппытым. сэттис кылааһы бүтэрбитим. Уонна түргэнник үлэһит буола охсон, ийэбэр хаччы көмөлөһөн диэн толкуйдаах. Чахчы дьине туох даҕаны омуннаабаппын даҕаны, сымыйалаабаппын даҕаны, киһиргээбэппин даҕаны. Элбэх хаччыны көмөлөһүөххэ диэммин. Үлэһит буоламмын түргэнник диэн. Олобун даҕаны манна куоракка киирэбин. Ону ийэм ыппат. Ыытымаары хор бөҕө. Ону уоллаана улахан кирэни киирэммин манна культ пресвека артыыс үөрэҕэ баар буолуо диэн толк били ол оччотооҕу оҕо эмиэ билин наивная особа баар театральный диэн туохтаах эбит отделениелаах онно буола били кулуупка драм кружок тэригин режиссердүр дьоннор үөрэтэн таһаараллар буоллаҕа онно киирээрибин дьэ культ пресвекка киирдим культперсбекке киирбэккэбин аны миигин хоровой диэн ыллылар тоҕо диэтэххэ онно тохсус кылаастын үөһээҥилэри эрэ ылаллар диэн буолла онтон эн бу первый курсу бүтэрдэххинэ театральныйга ылыахпыт диэннэр ломак александр Васильевичтыы Петровичтыы диэн наһаа үчүгэй культбырастыһыкка завуч туохтубат киһитэ. Сүрдээх өйдөөх, наһаа үтүө санаалаах, миэхэ мэлдьи баҕай наһаа үчүгэйдик сыһыаннаһар этэ. Оно Миша все будешь, будешь театральный учиться обязательно, я сам буду помогать дии диэбитэ. Онтон ол первый курсу бүтэрээппи кытта мин уон аҕам буолар. уон тоҕус уон аҕыс уон тоҕус онно миин армияҕа путев туох повестка кэлэр ано ыллым даҕаны куйуттан кэллэбит куйутан тиэрхэрдэри туох анаабар эмиэ бэйэбит наивный армияҕа барар кэммэ барыахтаахпын диэммин ыллым даҕаны военкомҥа заявление көрдüm миигин баһаалыста армияҕа алын диэммин армияҕа ыллылар Күһүн ону армияҕа бардым Владивостокка. Оно морской набор диэн. Тихоокеанскай военный морской флот командатыгар түбэстим. Түөрт сахабыт бүтүннүн Речнев жилище уолаттара. Түөрт сахалар барбыт. Борохуотунан дьэ бохпо өр баҕайы биэс алта тоҕону айаннаан Туу, билигин ким диэн ааттаабыт оччолорго мин аата мин ыстаансыйа, тимир суол ыстаансыйата. Ону поездка уктулар, бараммын Владивостокка тиийдибит. Армияҕа түбэһэммин чааспар түбэһэммин онно сулууспалаатым. Үс сыл сулууспалаатым. Ол кэннэ дьэ ол кэннэ. Дьэ ол кэннэ онно табаарыстанным биир. Онтугум Новосибирскай уола. Онтон үс сыл билгэ сылдьабыт. Олор доҕор буолла, доҕорум, быраатым курдук буолла. Убайым да кэрийэ курдук. Ону ол уолум миэн ол театральный бар диэтэ, онуан артыыс баҕарар буолуохум барда. Мин эйигин туохтан диэн. Онно сирдэр Чо Новосибирскайга үөрэ. А Новосибирскайга Үөрэхпин, аармыйабын бүтэрдим. Аны миэнэ эмиэ олдьоххо сүдүгэ атаардылар. Аармыйаҕа оту үс сылы быһа достойно өрүттүм. Сержант званиелаахпын, отделение командирабын, взвод, комсомольский тэрилтэ секретаревин. Аха. Звание бөҕө бүттэ. Аха. Солдаттардыы сержант диэн биһиги матростарга баллаана старшина первой статьи диэммит. Аха, отделениеҕа икки сулупа командиринэн сулупалаабытым. өтө бастакы сылбар буоллаҕына рядовой буолла. Ону ол били үчүгэйдик үчүгэйдик ытабын, марш бросок диэннэгэ дьэ сүүрэбит, хаамабыт, морской пехота буоллахпыт. Ини диидилэр били военная пыһардар бары үөрэтэллэр, лекция ааҕаллар игинниилэр. Ону эпэт соҕотох саха уола буолан хаалдым. Новосибирскайга чоҕуна хас сыллаахтыктан самен киирдин? Армиятын бүттүм да алты он бес сыллаахха киирдим. Аха. Уонна түөрт сыл үөрэнним. Эмиэ соҕотох сахаҕа. Эмиэ соҕотох сахаҕа. Матрос формалаахпын, чемодааммын тута сылдьабын. Олборго киирдим, бүтүннүү да ыччат бөҕө. Я мин аҕай диэбит. Артыыс буолан баҕарар киһи бөҕө, эдэр ыччат бөҕө этэ диэн. Ону уола матрос ханнык эрэ олох азиат уола тиийэ казах тупас киирdi диэбит курдук.

Ону буоллаҕына ол учууталым барахсан Аркадий Васильевич Беляев диэн Новосибирскай аатырбыт академическай кыһыл факел диэн театр улахан ведущай артыыһа, улахан оруннору толгойдьар уонна кырдьык тутун кырдьык эппитэ ол туох баар кырдьык буолла Советский Союз ол саҕана ону кини биир бастакыннан бити аатырбыт Били Тихону оонньообут киинэтэ кими семнадцатый гына Ому били апыгар аатырбыт разведчик оруолун толорон Россияга биир улахан миэстэни ылбыт киһи артыыс. Уонна Яков Богомолов тенигин дэнчэ элбэх ботуох бар ведущий улахан оруоллардаах спектакльлерге мин ол мастерым учууталым батям диэн ааттыгын бэйэм. Бэлим армияга Леопольдом ол тыга диэре тиаамыт Баачам диим, испэр бэйэм. Баачам ол биинди үөрэтэр. Хас сыл үөрэммиккиний? Түөрт сыл. Түөрт сыл үөрэммиккин. Аха. Соҕотох аҕа уола. Параллельно хакастар үөрэнэн бүппүттэрэ. Хакас устудьуйата диибин курдук. Аха. Он аны туран ол жилищебар кэлин мин бүтэрэрим саҕана бүтээри бүтэрэр сылбар Алтаайда кэлбиттэрэ. Национальнай студия. Ону эппиттэрэ бу Алтай омукка бастакы набор диэбиттэрэ. Ол иннинэ Алтай омук норуода туоха артист үрэҕэ уһа эбит. Артист идэтэ уһа эбит. Ол кутукуларыны миин эппиттэрэ Миша баһаалыстай махтаргын туохпар училищеҕа киритэр деген кэпсээгин диэтилэр. Эһитигэрдик. Онон үчүгэйдик үөрэнэммин, оттон бу оно дипломмар актер драматического театра диэн суруктаах. Үөрэнэн кэлэммин, Федот Федотовичка остуолугар киирэммин уураҕым истим. Михаил Егорович, эн бу театрга чоҕо хас сыл буола үлээбитин? Алта он тоҕус сылтан. Алта он тоҕус сылтан. Беспрерывно Сахам театрыгар бу үлэлээбиппиттэн туох да кэмиэ олох наһаа омуннаан ииннээн эппэппин дьоллоохпун уонна махтанабын сахам театрын бу бээтин дьонугар махталаһа оонньоторго бии чахчы дьоллоох дьоннорбут дьоллоох дьоннорбут бу идэни таламмыт бу идэни таламмыт бу идэни таламмыт сыана буоллаҕына биһини хадьар кырдьык театр киһини маннык угуйар хайдах угуйар баалыптаахтыы уонна били уонна сыана эмтиир киһини эмтиир эмтиир уонна били сыаната суох киһи аһаа сыаната суох киһи артыыс киһи сатаан табыллыбат онно бу сыллар тухарыйан араас образтары оонньоон кэллэҕин образ бөҕүн оонньоотоҕун дии уонна онтон хаама били улахан оруоллар оонньооботох киһибин барыта орто оҕус оруоллар массовкалар эпизодтар онно иһин биир оруоллардаахтан ону бэйэн маннык олох күндүтүк ханыыр оруоллаах буоллаан иһин биир хас биирдэ артыыска баар оннук Туохтан дети уустуктук эттиҥ. Чэс бэтэмин наһаа ол элбэх оруоллартан талар мин тугун кыаҕым уох. Оту бу кэнникиннен кэнникилэрбинэ этэттэхпинэ Сергей Станиславович Чачаат Берти диэн улахан оруолун диэн ол бэлэҕи оҥордо уонна киинэ оҥорбута биллитим диэн тыал баарын тухары диэн киинэни оҥорбута онно миигин кинээс оруолугар ыыран кинээс оруолун толордуна кинэҕэ. Кырдьык били эйиэхэ били кинээс, тулуба, тойон энэ оруолларын биэрэллэр. Антон буланы Сергей Станиславович кырдьык эйин олох наһаа уратык көрдөрөр эбитэ. Сирк Альберт олох наһаа олох үчүгэй бай спектакль. Онно олох атын образтааххын. Ти ким тайбаан арыытыгар эмиэ били ороллааххын. Эмиэ олох атынны көрдөрөр эйигин. Онтон Руслан буллаана, Руслан Игоревич, бияха тиде

суруллубут дьа суостаах суодаллаах Дьаакыбылап оҕонньор оруолун итэҕэйбитигэр мастан аккаастаныах курдук буоламмытын баһаалысты дии атын артыыстарга көрүҥнээһин оҕустаҕа билбиэ туохтаа диэн оо атын Дьаакыбылабы Антону Русланым эппитэ оһох мехин Егорович мин өсө оннук бааран көрө сылдьабын Эн бэйэм боруоду толороон диэбит. Оттон режиссерун химпи көрдөҕө дии. Ну бе. Билин киһи холобура Кэн билгэрим уун. оттон биэс сыл оонньо өлбүт да. Ну. Испэктээкил иннэ били бэлэмнээппит торуолбуторуну Михаил Гуревичтан эйигиттэ ханнара кыддык били Жаковлов хаамайдарын курдук били киһи чугаһыан да куттанар. Оннук ти Михаил Гуревич, онтон бу кыддык бу араас режиссерик толуйаан кэллэҕин дии. Ону Холобура, ити Федот Федотовичтааҕы кытта Баһылай Михайловичтааҕы кытта олор тустарынан кыратык кылгастык кэпсиэн да Аны Баһылай Михайлович мин сааһыттан бардым барым. Аха, Онто Баһылай Михайлович миигин манна хубу манна ити муннукка, ити жанна олорор этигэр утары хааман кэллэ бу мантан. Дьэ, Миша, мин эйиэхэ биир улахан эппиэттээх оруолу биэрэргэ быһаарынным. Булларуста Баһылай буолаҕын диэн баран муннук кууста. Итэҕэйэбин диэтэ. Тютюлээтэхпит дьэ Мен онно хатуута хаппатым. Итэҕэйэбин диэбит Кини олоон мен били былыргы олохтору саха тыл туоҕун тылын майгытын сигилитин тугун учуйдик билбит улахан вообще төбөлөөх режиссер. Аха ыйда. Оо ол киэппитигэ. Уонна кинен даккай скрупулезнай диэххэ ну туох да кыраны барытын туохтуурдар бары маннык сүбэлээн туохтаан этэ итэҕэс иин баар буоллаҕына аа оннук киһи бүтүн бастаан эмиэ эмиэ кута артыыс тыс билдэх итэҕэбиттэрэ тумун искэр көніс махтанаҕын Василий Михайлович полити сааскы кэммите боллорто баһылайы Ити куһам баар. Чиҥнээх, суостаах, ити хамна чөчүтүгэрийдээх туохтаах ити ити обраһы биэрбитигэр миэхэ. Онно бороос да кэлэн премьерэ кэнниттэн миин кэлэн кууспута. Наһаа астык баҕайы. Кууспута буолан Миша махтаабыт эбитэ.

киинэҕэ эмиэ элбэхтик уһулуннаҕа Николай Егорович. Уох, элбэҕэ уох. Ол мин эйигин аам оскуолаҕа үөрэнэ сылдьаммын. Иши. Оскуолаҕа үөрэнэ сылдьаммын ким диэн киинэни көрбүтүм? Биһирэм Биһирэм диэн киинэтэ өтүбүт иккиэсэ Мин онно театр иһиниини билбэт буоллаҕым дии. Ханнык ол артыыстар иһиниини билбэппин. Дьонно көрөммүн иһиини көрбүтүм. Уонна өйбөр да уох буолла. Дьэ бу артыыстары кытта дьэ мин билигин үлэлиэҕим диэн да. инникитин хас рыһылынан үлэлии биир театрга биир ырынаҕа оонньуоҕум диэн өйбөр да суох булу ити спектакль этэ республикаҕа элбэхтик гастроллаабыта нэлектергэ онтон ылан геннадий геннадьевич зоя петровна оҕото театрга улааппыт оҕо диэним улаатан барыт режиссердар ити спектакль оҕо киинэ оҥорбута дьэ эн дойдугар аммаата хаммат э аммаҕын фермаҕа Абаҕаҕа. Тыһым яваппын түм ханныгар үчүгэй баай сайылыкка үчүгэй баҕайы тик только эти баһаар буолан бути буруа настроение бутун улааннык тэм иин бу атыттарым эми иһин барыылара да буоллаҕа ди командаҕа буруо да буруо ну наһаа үчүгэй атмосфераҕа үчүгэй баҕайдык бэйэ бэйэбитин барта өйдөһөн өйөһөн үлэлээбиппит Өссө ханнык киинэргэ хайаабыккыны, уһуллубуккуну? Сериалга Лидия Васильева диэн Анна Ивановна кыыһа ыаллыыларга хаста да уһуллубутум. Уон так. То уонна кэнники эмэ сериалларга уһуллуна. Уонна ти ааспыт ааспыт амтаны диэҥҥэ ити юридическай киһи үлэлээх киһи кырдьаҕас судьуйа кырдьан баран дойдутугар тыа иһиригэр тардыһарын туһунан уһаа уонна кырдьан кырдьан баран киһи бээтигэр чай иһиригэр даҕаны кэпсэтэригэр даҕаны тэлгэһэҕэ хааман ону барытын гынара хамсыыра хамсыырыы бу тыаҕа тардыһар үөрүүс киһи туһунан аха Эн эйиэхэ чахчы буоллаҕына, били биһи холобур икки тыһыынча икки сыллааҕы кэлэр кэллэхпит дии, эйигин кытта хаамай бастыкыбытын чаһаарса кэмҥэ Фомин Баһылай Михайлович тугар испиктээкилэр үлээтэхпит дии. Уонна эн холобура этэҕин дии, били оо дьэ мин улахан оруолларым аҕайахтар игин диэн иһин биир ханнык баҕар мин көрөр буллаҕым дии артыыстар хайда үлэлииллэр иһин биир кэтээн көрөр булла эдэр киһи буллаҕым дии ааммастаан кэлэ. Ону олох Михаил Егорович хас биирдии кырдьык били массовка буоллун, кыра ролл буоллун, куруук аан бастакы уочарат олох эн сыанаҕа эн, эн сыанаҕа эн куруук баар буолаат эрдэ кэлэҕин хойут бараҕын диир курдук олох аны били бэриниилээхтик үлэлиигин киһи олох били химбиэ туораттан сынчан көрөр Иди Нику, оте мин оҕонньотторбуттан мээхиттэрбиттэн ити ылбыт. Оннук эбит. Аха. Мин киннэгэ махтанабын. Оннук. кинилэр үлэлэргэ сыһыаннарын көрөр буоллаҕым дии. Отуҥуна бу били баачам барахсан эмиэппитэ бараҥын ол театрга дьонноргун көрөр буол. Биһиэме онтон үөрэнэм. Эн бэһэн туох эрэ туохтааҕын буола били испиктээкил иннинэ били оруолга э быннык туох чехаһыби традиция курдук билиэн холобура мин бэйэм эмиэ тары хотуохтаахпын сыанаҕа премьералаах дьэниим бэйэм холобур сыананы илиинэн көрдөһөҕүн дуу атаманы тутан туран көрдөһөҕүн туох ранник баар да холобура ийэха бэйэн бэйэн тутуһар тугун учууталым Аркадий Васильевич сүбэлэрэ миэхэ бу манны сахам театрыгар үлэлээбит сыллар барнаар бииргэ айдьаллар кини эппит тылларын наар тутуһабын уонна олорум миэхэ күүс-көмө сүбэ буолаллар диэн этиэхпин баҕарабын чахчы уонна үлэбэр кэнитээн эппик ыйыппыккар эттэххэ омуннааһын буолбат айбыги артистаат egin диэн дьоҕор дөнөн диэн бааллар бааллар бааллар тутуохтоо дьонно мээнэ хайдара Настроиданаҕын оруолгуттан көрөҥ. Чахчы. Этэн бэйэҥ эмиэ настроидана буолуохтаах. Оннук булан астына. Аны туран бу кыыспар баткалиндан болбатах чиэһин этэбин кырдьыгынан. Көрөөччүм да уну билиэҕэ өйдүөҕэ. Дьуккум ити оруолгар төлкөҕө Эмиэхэ көмөлөһөн, эн оонньуугунтан мин үсүһэ наоборот эмиэх ороҕор улаханнык эбиинэбин диэбит курдук. Чахчы. Мин эмиэ Михаил Егорович. Көмөлөһөҕүн эмиэхэ. Он мин онтон ардахха үөрэбин. Наһаа. Наһаа үчүгэйдик. Уобараскар олох сто процентно үсө таһынан да барар олох оруобуна бараҕын ити төлкөлүн Николай Дьокуускайбыт ити айымньытыгар.

Саха театрыгар үчүгэй баайтык үлэлии-хамныы күүстээх актриса буолла. Баар. Мақтан Михаил Егорович. Өстөр аахаты. Мин били урукку туохқа тиийэхпин маарамса, фимбит эн улуу артыыстары төлөйөр таган дихимбит оны ол артыыстар тустарынан билиэхпин баарабын Федот Федосович режиссер хайдах үлэлиир этэ Сегодня квита. Ота кэксэ эн урук. Ой, мин оҕонньотторбун барахсаттарбын рос эмиэ бу Сахам театрыгар үлэлиирим тухары кинилэри наар көрөбүн, кинилэри маннык бэбэримин маннык чугас поэтик ылынабын уонна холобур туттабын постоянно. Чахчы олох кырдьык. Ол иһин да маннык бутийэн кэллэҕим дии. Эттэххэ, дөбөҥ бубата биэһэн алта он тоҕус сылтан быбылыгын кыгыл хой биэһэн түөт сыл булар бутта биэм хасыбы аха итиччэ он ол онну боллааны жу сахам театрыгар үлэйэбиппиттэн улаханнык бээбин дьоллоох киһиннэн ааҕынабын онон эһиги дьоллоох оҕолоргут билиҥҥи үлэлииһиллэр артыстар кытаатыҥ диибин

Дьэ, туйлиехпут буоллаҕа дии, диэн уонубут буддьугуммутугар эмиэ ылан бурдук көрөр уону бэйэбин дьэ үчүгэйдик көрдүм аны көрүдэлээтэ аны туран буоллаҕына ол дьэ театрыгар артыыс быһын ылбытын кэннэ аны миигин Ньурбала көрдөөбүттэр Ол Михаил Семеновы баһаалта биһа Ньурбаҕа үгүттиэллэр. Эйэҕэй кэлиэхтэрэ эдэр артыыстар иһин бааллар буолбаттар indi диэбиттэр. Ону ыйыппатах. Онтон биир бультуора министерство биир туох бай чүчүтү бар еді. Строй бай чүтэ. Ол чүтэ бу уолу

Дмитрий Федорович барахсан наһаа холку баҕайы эмиэ норуоннуор кудуулап атылла саха норуотуттан бастакы атылла Муреева Таисия Ивановна Таисия Ивановна Дездемона кини атылла оруола толупта наһаа холку наһаа үчүгэй баай оҕуйдак куолаһа супер Ити курдук олус өтөрүнэн төрүүр икки. Наһаа исписээннэ анаммыт курдук. Үчүгэй болустах. Ок ити кими хоонунааҕар ээ. Алампа хоонутун Кулаковскай диэн диэн. Олохо үчүгэй. Уонна киһи быһыытынан ити киһибит буоллаҕына холку баайдык маннык ise это маннык дьоннорго хаһан баҕарар алдьархай обращаниета дьон сымнаҕа испаҕайа киһи көрөргө буоллаҕына тулаҕан норуонна артист Советский Союз норуонна артист буоллаҕа дии пич наһаа үчүгэй оҕонньор барахсан мин кытта сылдьыбыт оҕонньотторум ити пич Афанасий Григорьевич Ефремов уонна Яков Прокопович Кычкин 2-3 киинигиттэн мин олох чугастык айаҥҥа, гастролга уолларын курдук, оҕолорун курдук сылдьыбыт киһибин. Но мин үлэм тугуй ол оннугар оонньоторбор дьоборун һээгэйдэн бартын маннык булан талан биэрэбин туох диэн Ростовга тиийдэххинэ администратор диэн баар. Бастаан ыйа аһыырыны булаҕын, раскладушкалары булаҕын, гривнелэр хостору түргэнник булуохтааххын, дьоннорго распределение эн манна сатана эһи манна бараҕыт, кэргэнниилэр онно бараҕыт дии-дии барытын дьон эн мин сүүрэ Бартын дьаһайар этин. Ааха. Барытын. Аны сыына рабочай диибин. Isse.

Гастрол бээтин гастроллар. Ол оһаҕаны артист аҕыйах болтен. Хаһан то бу-били уурду буолбатах. Гастрол бөҕөнү һыйдьан. Норуот наһаа һыйдьар этэ. Дикти баҕайы. Саха норуота театрын таптыыр дэбит диэн онну бэйэм ханаабытым. Бастан қаддера эво артистар диэн. ыал буолаан дьоллор. Ин диэн хаҥалаа дьоннор бар буолаллар. Тылларын бэлэм тылы сүүстөөхтөрө бар. Инни диэх курдук. Энээри курдук кэпсэһэ. Атак дьэ туохтан оттон өйдөөх дьоннорун тохтуулар сыаналыыллар эбит. саха норуот. Ол иһин бу баччааҥҥа диирбин үлэлээн кэллим. Эн бу театр театрын таһынан өссө тугунан холбура дьарыктанаҕын бэйэн туора дьарыктааҕын буолуо ону биһи холобура билиэх ону билиэхпитин эмиэ баҕарабыт Оһ, хоһоон мен суруйбаҕа туора кэпсээнин уруйарым буолуо бэйэн ол сэн туох диэххэ бит да Ким эн итинник бэйэтин туохтааҕын мин бэйэм личным боростой бу киһи быһыытынан Ото баар билиэххэ аа баар. оо миэхэ уону бартын дьэ мин ону хатыыбын мин маллыкпын мин лукпун дии дии ити токтуу дьоннору олохо билээппин скромно бэйэҥ айдарбакка дьоннорго наһаа маны выпячивайся гыммакка скромно оҥоро дьахтах уонна дьэ кэлин биирдэ көрдөрө холобура диэбит курдук

Мин уһанарбын таптыыбын. Мас ууһа. Аҕам мас ууһа. Буутун баары бүттүт. Аҕам мас ууһа. Аа, отовуну кэпсээ диибин дэ. Ол хоһоонор уруйан диэх бөртөлөр билэр киһилэрэ улахан сылгыһыт уонна туох да омуна, сымиэчитэ суох Хаҥалас улууһугар мин аҕам оһуоха икиитигэр маннык тарбахха баттанар киһи эбит. Ону мин ийэм кэпсииринэн да иһиттим уонна ити билигин Хаҥалас диэн оччо улаханнаах кинигэҕэ онно аҕам кутукуну суруйбуттар. Ырыа мэхэ Дьөгүөр диэбиттэр дуо? Ырыа диэн туоҕа уо? Просто Дьөгүөр эрэ диэннэн тону ити тупсарбыттар быһалаах тоҕайтан. Аха оһуокай. Просто чахчы. эмиэ киһиргээһин да суох, умуннааһын да суох, Дьөгүөр диэни эттиҥ даҕаны оһуохай этиитигэр бастыҥ Хаҥаласка диэбит курдук. Мин бу республиканы эппиппит биһи Хаҥалас улууһугар улаханнык этэ илдьибит. Мин аҕам. Итигирдик ити тиээн ыыппыккын Аһым. Мин ийэм даҕаны этэр этэ. Манна бу бүтэһик бу, бу болуоссакка эппитэ доҕордоһуу болуоссатыгар ипподромҥа но били ыһыах буолбута бастакы туора ипподромҥа буолбута ыһыахпыт. Онно улаана били бастакы дьэ били түмүллээһин иһин толкуйдааһын сахалыы тема иһин так бэйэбит культурабытын туохтаа оны ямайдаайдак олох просто да оҥостон уонна миигин настройдана настройдана баран оһуохай тылын хастанаҕын эппитэ. Онно премия биэрбиттэрэ ийэбэр. Куорат кэннин биэрбиттэр быһылаата. Ол өйдүбүт аманы көрөр туора мааман муоһуттан оҥоһуллубут гербэлээх Дьокуускай гербэтэ туохта бэйэ баар этэ. Онон бу доҕордуһу бола сытыгар хаста да бэйэтэ баран этэр этэ. Оһугай, оһугай тылын. Сөп. Һин биир чэ холобура мин бэйэм артыыс буоллаам дьэ аны һин биир киһи хайда эрэ режиссер эрэ биэрбит оруолунан буолбакка бэйэн һин биир искэр оо дьэ бу оруолу оонньообут киһи диэн баҕа санаа баар буолар дии ону эн бу бачча аһылтахар улаатаҕын аҕа дии Михаил Егорович но һин биир ханнык эрэ баар буолуохтаах эйэ ким эрэ оонньоммотох оруолун оонньуохтаахпын диэн олох

Кэскиллээх үлэһиттэр бааллар, театрым үчүгэй туохтардаах, артыстардаах, барыта все впереди. Онон эдэрдэргэ суолу биэрэр эмиэ кэм кэллэ диэммин уже кытаалахтык уже ылына илдьэбин, тэптэтиэм. Кырдьыгынан, аха, бэйим биһи сахалар буоллахпыт, биһи саха ыала буоллахпыт дии. Бэйим театрбын, бэйэм сахам балаҕанын курдук көрөбүн. Бэйэбэр манна. Бэйэбит иккис дьиэбит буолла. Ну, хомойорум диэн сахабыт тыла мөлтөөтө. Потом биһи бу саха театырыттан хаамай Итини хорохтор бурдуктаах хаддара аахан иһэн курдук тулла гынан баран дьиҥнээх олохпутугар ыарахан буолаары гынна. Онто үрдээн э туох театрбытын үрдээн дьаллар саха эдэр ыччата дьа билигин элбэх эдэр ыччат көрөөччү баар Онон мин буоллаҕына бэйэм бу сахам көрөөччүтүгэр сахам театрын таптыыр дьоммор сахам көрөөччүлэригэр кытаатыҥ баҕарабын уонна баһаалыста көрдөөбүн саҕаҕыт тылын аан бастаан наар инники туттаһыйдьыҥ Кини тылын кини наһаа минньигэс мүөттээх. Тээбитигэр манна биһа күүс, уох, өй-санаа, тирэх биэрэр төрөөбүт тылбытын баһаалыста таптыаххайын диэммин баҕарабын. Михаил Егорович, син бил бу биһи өр сылгылээбит киһи быытынан иһин биир эдэрдэргэ били сүбэлиэх сүбэ диэн баар биһиэхэ бу биэриибитигэр эдэрдэр эдэр артыыстарга сүбэ диэнэ ону биһи аан бастаан буоллаҕына бу театрга үлэйикэ эппитэр эппиттэрэ чэ иһи билигин олох артыыстар буолбатаххыт эһиги буллаҕына уон сылынан биллиэҕэ иһи артыыс буоларгыт диэбиттэр тоҕо ини дии буоллахтара иһин диһэн ааппыт онтон иһин биир бу мин үлээбитим чөһүрбэттэн тахаһыл буоллаҕа дии ону сөпкө этэллэр эбит бу билигин аһаҕа кэлбит эдэр артыыстарга эмиэ Щепкиннэргэ алтыс лупустарга эмиини диэн эппиттэр ааска мунньахха ону хин биир кырдьык бу киһи бу уон сыл уон сыл устата киһи буоллаҕына быһаарынар эбит бэйэтигэр кэм оннук мин чахчы бу идэм бу миэнэ диэн эбэтэр бу бу мин идэм буолбатах эбит диэн холобур театрга театртан да барбыт оҕолор бааллар холобура дии инник атын сиргэ э, атын эйгэҕэ мин ордук үлэлиир эбиппин диэн итинник кэм кэлбитэ доо холобура һин биир киһи буккуллар дии киһи бол олох оннук болла дии ону чахчы кэлбитэ хаста даана бу идэбиттэн

ханнык бэйэти талбыт идэтинэн иннук аа. Мин саамай били оҕолорбор баҕарарым диэн бу кэнэҕэс бу кэлэр бэдэркээн ыччаттар эдэр артыыстарга талбыт идэҕитин биэс сыл үөрэммит үөрэххитин уонна эһиги бэйэҕит төрөөбүт норуоккут саамай киэн туттар дьиэтигэр тэрилтэтигэр аатырбыт Саха театра диэн тэрилтэҕэ үлэлиигитинэн киэн туттуҥ уонна суобастаахтык, бэриниилээхтик, эһиэхэ итэҕэйбит оруоллары баар үчүгэйдик тутан-хабан, үчүгэйдик толкуйдаан, көрөөччүнү хаччы биэрэн киирбит көрөөччүлэргин барахсаттарга үчүгэйдик тиэрдэ сатаан уобарастары. дьоллоох буолан утибиттик дьэ дьол диэн эйиэхэ тугуй михаил егорович дьол диэн дуу я ыарахан боппуруос буолла да эн санааҕар дьол диэн тугуй то эмиэ мин бэйэм ити эн боппуруоскар тус бэйэм санаам Дьол диэн киһи алтыһар дьоннорун кытта үлэлиир коллективын кытта үчүгэй баҕайытык ыраастык, суобастаахтык, чиэһинэйдик сыһыаннаһан сылдьара. Оччоҕуна

Сөпкө даҕаны Егорович. Уонна ымсыырыма. Ол дьоннор хастар ол бэһэкэй буоллуннар эбитэ. Хырыттында, бу кинилэр бэйэлэрин эмиэ олохторо боллаа дии. Эн олоҕуҥ буолбатах. Кинилэр бэйэлэр тун эмиэ хаддары сүүрэн-көтөн дьону общаюсь гынан табаарыстарын буланнар итинник таххаллар боллаа дии. Аха. Оны эн ордугурга тугун ахыны. Фух боллаа. Умсыырыма. Оччоҕуна барыта үчүгэй болар. Аннык чахчы. Бэһин үлэҕэ үчүөйдүүллэр бүттэ. Ити кэлдик. Чэ, Михаил Иванович, кэпсэтиибитин түмүктүүбүт. Эйиэхэ уонан хаһаам махтанабыт. Биһиэхэ манна кэлэн чугаата кэпсээбиткэр. Онон кэлэр көлүөнэ иһин биир көрүөхтэрэ буоллаҕа дии.